Abusua breaking news a ɛrekɔ so wɔ election 2024 Ghana ɛna yɛde ɛrebrɛ kyɛ sɛ Ghana ayɛ hyehyeehye nanso deɛ ɛbɛ encourage obiara sɛ obiara nka n'akoma nto ne yam ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ yɛhu bi da nie sɛbesɛbe mo anim a mpanimfoɔ koraa bu bɛbi sɛ ɛnyɛ deɛ kuruaba nti bi da ne tui ɛsɛ yɛato aba no ato ato ato ato ato nti ɛma akoma nto yɛ yam na currently breaking news a ɛfiri Ghana Police Service wɔ ɛreba no sɛ wɔakye EC officials no bi Wɔakye baako a kyerɛ sɛ ɛm, nsɛm a wɔyɛ anaasɛ nneɛma a wɔyɛ no ɛmfa ne kwan so. Na ɛwɔ Kintampo South Constituency. Yɛnim sɛ Kintampo South ɛwɔ ɛyɛ Bono East Region ɛhɔ. Polling station ankasa a asɛm no asi ɛhɔ no, yɛfrɛ no Ampesika Bayerɛ Polling Station. Ampesika Bayerɛ Polling Station. Na ɛhɔ na aberanteɛ a yɛfrɛ no Derry Joseph, yɛabɔ no suspect. Deɛ suspect no tenten ne ne tiatia nyinaa ne sɛ, ballot papers no, ɔno no de ɔno ara no pɛ te ma no boro so. Na wɔasɔ asɔɛte ahu sɛ wɔtumi te bɛyɛ 15 bom na wɔde ama nipa baako sɛ ɔnyɛ dea, ɔnkɔto aba no. Na yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ political party biara din, ɛfiri sɛ wɔwɔ ne twi ase Foda TV Ghana deɛ, yɛnyɛ partisan politics biara wɔ ha. Deɛ asɛm no nokorɛ no da no, na yɛde yɛ dea, ɛrebrɔ. But yɛn nyinaa nim Kintampo South, baabi a wɔto aba no kɔ mpɛn bebree na bebree na no nim baabi a wɔto wɔn aba kɔ. Nti woyɛ obi a follow politics a wɔabɛhu ɛɛm eh, party kura na yɛ sɛ wɔte bebree bɛn de ayɛ deɛ ama na yɛ sɛ wɔn na yɛ deɛ adi nkonim wɔ hɔ. Na ɛnom na yɛ sɛ wɔgu so a wɔyɛ ara na wɔgu so a wɔyɛ ara na yɛ sɛ obi anya ahente na ɔdi ne mika kɔbɔ Ghana police fo amaneɛ sɛ aberanteɛ yi a ɔtoɔ dwumadie sei sei sei na ɔyɛ nti ɔbɛsrɛ sɛ nka wɔn yɛ deɛ wɔn mfa wɔn ani nhwɛ no kakra na wɔn nhwɛ sɛdeɛ nneɛma bɛsi akɔ nti ghana policefoɔ no ɛɛ eh, ɛbɔ pini no ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛda wɔn yɛ investigation si adi na ɔwɔ hɔ no wɔn sɛ ghana police na ɛduru sɛ wɔn wɔn a wɔn hyɛ police ataare no wɔn wɔn hyɛ police ataare nti wei no si adi ni na agye sɛ wɔn hyɛ police ataare no ɛna ɛbɔ pini ho ayɛ sɛ ɔde n'ani hwehwɛ mu ade n'aso yɛ de atoto fam a na yɛ sɛ wɔnya evidence no sɛ aberanteɛ joseph derry adeɛ a ɔyɛ Ɛnni nti hɔ na sɛ ɔmaa ne mpanimfoɔ bɛpone no a wɔyɛ investigation no thoroughly na sɛ ampa bu abɔ no. Nti saa mmerɛ deɛ currently Ghana election no ho nsɛnsɛm no ara no update biara na ɛbɛtɔ hɔ biara no aha na wobɛnya no. Ɛsɛ deɛ aberanteɛ Joseph Dawri deɛ no ne ho akɔ adwaa mu ayɛ sɛ mfifire te no papapapapa. Nti wonya subscribing man for that TV Ghana a Subscribe efisɛ aha na yɛde election update twenty twenty four no nyinaa ɛbrɛ. Wowɔ comment bi so so na wopɛ sɛ ɔkɔmɛnte a comment hyɛ video yi na amansan nyinaa anya ebi nhwɛ. Yɛ no mas.